Abusuafoɔ ɛno nso yɛkyakye obi biara yɛde ato dwa mpo Nyankopɔn ase sɛ ɛno nso ɔde ne nkwa no akyɛ yɛn na yɛda so te aseɛ na yɛda Nyame ase yɛkyakye abusuafoɔ nyinaa yɛkyia ɔsɔ de twɛntwɛn nkoma Ɛɛ Sean Paul, ɔba sɛ wabɔ asu. Ɛɛ ɛkyɛ to biribiara. Ɛɛ ɛnɛ yɛbɛka biribi afa ɛɛ mmarima a wɔmmu mmaa. Video bi a na mehwɛ, ɛɛ ɛdu baabi a na anhome te papaapa. Ɛsiane sɛ . ɔbaa bi bɛnya gyedie wɔ barima mu. Ɛbɛwie akyire no, na nneɛm nneɛma a ɔde ɔbaa no refa mu no, infact, ɛduru baabi a, na asɛ fam. Asɛ fam yie pa ara. Ɔbaa bi de ɔbarima bi bɛba aburokyire. Ɔbaa no bɛba abɛbrɛ araa abɛbrɛ, na sɛ nyame yɛ adom na sɛ barima no ɔde ne ba bɛduru a. Adwene a barima no wɔ ne tirim a ɔde baeɛ no yɛ different. Na ɔba abɛduru nso so nso ɔba abɛduru aburokyire so wie a, n'adwene a ɛda ne tirim nso yɛ different. Adɛn nti na meka no sei? Aburokyire ɛnyɛ easy. sɛ wobɛnya opportunity bi na ɔbaa bi ɔbaa de wo barima aba aburokyire. Mpɛn bebree no, ɛna mmaa no wɔ ɔdɔ bebree. Mmaa wɔ ɔdɔ bebree sen mmarima. Mmarima yɛ dɔ yɛ kakraa bi, yɛ dɔ yɛ kakraa bi. Mmaa no mmaa no wɔ dɔ kɛse sen mmarima. Because ɔbaa ɔbaa bi wɔ ha a ɔnnim barima bi da. Da koro pɛ a ɔbɛhyia no no, ɔbɛgye ne nɔma ayɛ no bi agye no biribiara. Ɔbarima no bɛkɔ, ɔbaa no barima no bɛfrɛ ɔbaa no sɛ mepɛ sɛ meba wo nkyɛn. Ɔbaa no nnim hɔ o, nanso ɔbɛforo kaa na wakɔ. Sɛ wɔkɔ yɛkɔku no, sɛ yɛkɔbo no, sɛ yɛkɔ ne dɛn ɔbɛkɔ. Anaa bɛma no wɔ yere, ɔwɔ mpena ɔbɛkɔ. Ɔn, ɔbɛkɔ. Sɛ wɔn, ɔbɛkɔ. Nso yɛyɛ mɛma no, yɛyɛ nte saa. Ansa wobɛgye ɔbaa bi nɔmba a ɔbaa no bɛfrɛ wo, ɔbaa no bɛfrɛ wo aka kyerɛ wo sɛ bra no, ɛden paa sɛ wo bɛrima wobɛfa fon na woaforo kaa na wokɔ ɔbaa kurom. Ɛden, ɛntɛ nsi, ɛnyɛ mmarima nyinaa. Nti yɛ mmarima a Nyame yɛ yɛn adom a, yɛ yerenom de yɛn ɛɛɛ yɛ yerenom de yɛn ba aburukyire. sɛ y'abrabɔ no ɛbɛkɔ yie ama yɛn no, mesrɛ yɛbɛduru abɔkyire a, momma yɛmmrɛ momma yɛmmrɛ yɛn ho ase. Ɛnyɛ ɔbaa nko ara na ɛsɛ sɛ ɔbrɛ ne ho ase ma ne yere. Bɛrima nso ɛsɛ sɛ wo nso wobrɛ wo ho ase ma wo yere, na ɔbaa nso abrɛ ne ho ase ama ne kunu. Ɛsiane sɛ mmarima yɛakɔyɛ abusuanitini nti no, ɛba saa a na yɛde yɛn hweneanonwi ne abɔdwesɛ nwi ne a yɛde hunahuna mmaa no. Nso abɔ a nhwehwɛnu nwi ne a nhwehwɛnu nwi ne abɔdwesɛ ɛntɔ pɔnkɔ. Ɛntɔ pɔnkɔ. Ɛntɔ pɔnkɔ. Nti yɛbɛsrɛ yɛn nua mmarimanom a wɔbu mmaa, wɔbu wɔn na wɔyɛ wɔn ayakayaka de, ɔbaa no, ebi wayɛ biribi na sɛ wompɛ no a, gyaa no ma no nkɔ. Gyaa no ma no nkɔ. Ɛmo no, ɛnyɛ na ɛnyɛ na ayakayakadeɛ. Sɛ wo nuabaa ɛna obi yɛ ne saa, menim sɛ ɛnka ɛnyɛ wo dɛ. Ti ɛsrɛ mmarima a mo bo mmaa, ɛnyɛ nyansasɛm. Woyɛ barima na wobo ɔbaa. Woabɔ wo maame because wo maame yɛ ɔbaa, ɔbaa na ɛwɔ o. Ɔsɛ ɛdeɛ ne die ɛne obu ɛma mmaa. Sɛ ɛdeɛ ne die ɛne obu ɛma mmaa. Ɛsɛ yɛbu mmaa. Ɔbaa bɛma bɛduru aburokyire ha a afei ɛna wahu sɛ wabɛduru aburokyire.

sɛ ɔpɛ sɛ ɔde ɔbarima bi ba, nanso ɛnam sɛ barima bi de ayew n'adamfo bi anaa ne nua bi no nti no, ɔde ne ɔde ne barima no kɔ mpo a ɛba a, na wosuro. Nso ebia na nka wo deɛ wobɛ nso ebia na nka wo deɛ wobɛbɛduru a, wo deɛ nka wonyɛ ne saa. Wo deɛ nka wo ti mu asɛmpa. Nanso yɛsɛ nkateɛ baako pɛ, nkate bɔne baako pɛ ɛna bɛfra nkateɛ nyinaa ɛma nkateɛ edin asɛe. So wahu? Nso na saa akonya no ahwerew. Nti ɛbɛsrɛ mmarima a mobo mmaa, mmarima a momfa mmaa nyɛ hwee. Enwunudwo, enwunudwo so na wokɔda so a na wopɛ ɔbaa akyiri akwan. Na wopɛ ɔbaa akyiri akwan. Basa ɛnyɛ nyansasɛm. It makes sense. Nti mmarima a Modeɛ ɔmaa moyɛ mmaa yakayakadeɛ ansa ɔbaa ɛbɛyɛ biribi atia wo ɛfa bebree firi yɛyɛ mmarima no me meyɛ barima ɛfa bebree firi yɛn yɛma nokorɛdie ɛnni kan yɛma nokorɛdie ɛnni kan sɛ nokorɛdie di kan a ɔbaa no gye wo di akyire koraa no sɛ wodi toɔ koraa mpo no a o wɔse o me kunu deɛ menim no sɛ me kunu ɔka nokorɛ. Nanso na ebia saa da no nko ara deɛ to na na wodi kyerɛ no. Nanso esiane sɛ wɔma nokorɛdie adi kan no nti no, ɔbɛgye wadi. Ɔbɛgye wadi. Ɔbɛgye wadi. So nti mo mma mo mmea ni nokorɛ mma mmaa. Ɛyɛ fufuo a ɛyɛ fufuo, ɛyɛ tuntum a ɛyɛ tuntum. Wiase yɛmfa nkɔ baabiara. Yɛmfa wiase no nkɔ baabiara. Yɛmfa wiase no nkɔ baabiara. na yɛmmu yɛmmu mmaa, yɛrespɛte wɔn. Sɛ nka mmaa nni mmaa nni wiase a, nka mmarima deɛn paa na nka yɛbɛyɛ? Deɛn na yɛbɛyɛ? Ɛdeɛn na nka yɛbɛyɛ? Nti momma yɛmmu mmaa, momma yɛmmu mmaa, nkanka special mmaa a wɔwɔ aburokyire ha a wɔrebrɛ, snow afu agu na wɔnam mu na wɔrekɔ adwuma na wɔrekɔ na wɔreba, na woyɛ barima na ɔbaa de woaba. na woreyɛ ɔba no ayakayakadeɛ, womfa no nyɛ hwee. Sɛ ɔde wo aba aburokyi nti, womfa no nyɛ hwee. Nanso mmerɛ a na wowɔ wowɔ wowɔ awia no mu no, awia no mu no, na wobu nkotodwe, na woweawea, na wopɛ no akyɛw. O mebɛduru ha, o mɛyɛ wo sei, mɛyɛ wo sei, mede wo bɛsi akɔnkɔn, mɛnoa aduane ama woadi. Ɔde wo ba aburokyire no, mpere dodoɔ sɛn na wanoa wa wa wanoa aduane ama wo ba no bi adi da? Mpere dodoɔ sɛn na wanoa aduane ama wo ba no adi bi? Mpo sɛ ɔba no mpo ka sɛ ɔyare a, mpere dodoɔ sɛn mpo na waka kyerɛ no sɛ o honey, wei deɛ ɛnɛ deɛ me ankasa mɛnoa mɛ mɛyɛ aduane ama wo adi? Mpere dodoɔ sɛn? Wo ne wo nnamfofoɔ mopue a, ɛsiane sɛ aburokyire nsa afuo nti, Oyi sika kakra bi obenya bi anom na wakɔ bo na waba. Mom yɛn sesa mmarima a yɛbinom esuban te sa mom yɛn sesa. Yɛamfa ɔba no ama wo sɛ bra bɛbo no na yɛn na kayaka deɛ na tiatia no so na to ntasuo gu no so. Ɔbaa ɔbaae na bɛrima nso Brɛ brɛma. Ɔbaa no deɛ ɔbaa yɛ o. Wo bɛma deɛ wo na wo baa bɛbrɛ de ama ɔbaa no. Nti mmarima bi mo nya akwanya bi, mo nya akwanya na mma no dom mo a, mo ma mma no hu sɛ deɛ wɔn yɛɛ no ɛso mo ni na mo bɛyɛ deɛ ɛsɛ na ɛfata. Deɛ obi bi ase, Advice TV yɛ Yɛ TV no yɛ advice TV. Yɛ yɛ mma ha ɛmɛdi di obi atɛm. Yɛ baa sɛ yɛ advice yɛ advice amanfoɔ. Ti yɛ mesrɛ obi bia ɔnsa bɛka video bia no hyɛ ma onua so enya bi. San sɛ nsa na yɛ ka no ɛyɛ nyansasɛm ɛna yɛ ka. Sɛbi, yɛba ha na yɛbɛdidi atɛm na yɛbɛworɔworɔ yɛn ho na yɛka yɛn supɔta na yɛyɛ a, anka saa berɛ yi adu akyiri. Nanso ɛnam sɛ yɛnyɛ saa no nti, mewɔ adehyɛmu sɛ obi biara ne nsa bɛka video no, ɔbɛhyɛ ama obi biara so nsa aka bi. Because nsɛm a yɛreka no, ɛyɛ nyansasɛm. Wotie a, wobɛnya afutuo. Afutuo so, ɛsɛkyerɛ nipa, ɛma nipa tu mpɔn du akyiri. de yɛbɛsen ahyia.